Y bel yn wyro Tal Rhys a mae fyny i'r gwynt chwyrliog yma ym Mharc y Scarlets a da ni'n gweld yn syth y broblem. Mae'r glaw yn codi, mae Llanelli yn codi ac yn cadw'r bel Giannini yn cario cefnogaeth gan Watson a Shenton. Angen mwy o gefnogaeth gan blaenwyr Llanelli, Harry Williams sydd yn... Vance, it's not clear release. Dewis y ffordd mynd am y pys, mae wedi taro rhywun. Ond Eddie James yn casglu yn y diwedd, mae Eddie James yn croesi. Pwer gan y canolwr yn croesi'r linell. Yeah. Fo na ddechrau'r cyfle, a fo sy'n croesi'r linell. Flanagan i Bartlett, Meek yn gweld y gic lletraws, mae yna ddigon o wagle ar y chwith, mae wedi cael ei dal gan Ryan Davies yn rhedeg o dan y pys, a mor hawdd â hynna, mae Glynebwy yn ôl yn y gêm. O, wnaethon ni sôn ar dechrau'r gêm faint mor bwysig yw'r tri ôl Glynebwy. A Ryan Davies yn dangos i gyflymdra gen unwaith to. Ond o'n i'n dechrau, o'n i'n teimlo, dath hwnna i gyd o cic Cari Williams, sa'n siŵr os ma, falle na tactegau Llanelli yma. A maen nhw'n trial rhoi, rhoi pwysau ar, pwysau ar Glynebwy.
Eight Hughes, look going! Does neb ar yr ochr. Llanelli. Maen nhw'n aros yn y sgrym. Mae'r sgrym yn mynd. Mae'n edrych fel bod nhw am groesi. Ac yn croesi'r linell, Ryan Jenkins. Sgiliau peldroed gwefreiddiol gan yr wythwr. A pwer y pac gan Glynebwy yn croesi'r linell gais. Ie, yeah, mae ma hwnna mwy fel, fel pac Lynebwy. Wel, mae rhaid dweud...
News, please, 8, 9, 9, Llanelli methu troseddu eto. Harry Williams yn ceisio rhoi Flanagan oh. i ffwrdd. Oh, mae mor hawdd. Rhy hawdd os o beth i Glynebwy. A Ethan Phillips sy'n croesi mor hamddenol a welsoch chi erioed. Ie, yeah, sgrym cadarn iawn gyda Glynebwy, a yn syth o nawr e. Oedd e, oedd e, wledri rwydd. Digon o le ar yr ochr dde. No 13! Oh.
I Glynebwy y gic. O, oh, di bron yn aros i mewn, na di. O, oh, mae'n edrych fel bod oedd hi'n achosi rhyw fath o anaf i'w hun, Llew Smith. No. Ond mae Glynebwy mynd y sydyn, a maen nhw'n croes i'r linell, guys. Harry Drain. No. Y meddwl no. siarp gan Glynebwy. Oedd Llanelli'n cysgu, a dyna ni, mae'r gêm drosodd gyda honno. Ond chwech sydd yn, saith yn y sgrym yn hytrach o iddi Glynedd bwy. Felly, llinell gefn cyflawn. Release! Ond mae Llanelli yn agsau at y linell gais. Mae Luke Davies yn cyfarwyddo. Mae Shenton yn mynd. Mae'n croesi. Cais i'r capten. Mae Llanelli yn ôl y gêm. Llanelli 24, Glyn Ebwy 33. Ie, Sienter yn dangos i gryfder e uh, am un dros y llinell cais, ond uh, amddiffyn, uh, amddiffyn Glyn Ebwy ddim digon cryf, ddim yn dod off y llinell, a mae'n anodd iawn i ddod off y llinell uh, yn gyflym pan mae pam chi, pan mae'r passes byr na o, o naw oddi ar y rac. Davies, o, bas yn slac. Knock on. A mae Glyn Ebwy wrth ei bodd. Buddugoliaeth fawr i Glyn Ebwy. Ar ddiwedd y dydd, bydd seren y gêm, Lewis Young, yn hapus, hapus iawn gyda honna. Falle o'n i'm yn disgwyl i Llanelli fod yn y gêm yma yn erbyn Glynebwy sydd 'di ennill chwech allan o chwech bellach. Mae Glynebwy yn gryf eleni bois. Llanelli 26, Glynebwy 36.